कोयलक भगवतीके मन्दिर छनि आओर बहुत सुन्दर तरीकासँ एतऽ सजायल गेल छै ई मुख्य द्वार भेलनि भगवतीके प्राङ्गण एतऽसँ अहाँके पूरा देखाइत हैत पूरा प्राङ्गण जे छै से बहुत ही पैघ छनि माँ भगवती माँ भद्रकाली छथि आओर अहाँसभ देख सकै छियै जे ई स्थापिते रहै छथिन एतऽ ई भऽ गेल अहाँके भट्ट सिमर दुर्गा मन्दिर आओर दुर्गा स्थान लग जे एलहुँ हेँ तऽ एतहु देखियौ एखन पण्डाल तण्डाल जे छै सजबैके काज जे छै से एखन चालुए छै कियाकि चारिम दिन छै पूजाके आओर एतऽ किछु छोट छीन चौको अछि आओर दुर्गा मैयाके देखै छी ऊपरमे एकटा सेहो प्रतिमा बनायल गेल छनि आओर अन्दरमे एखन पर्दा सेहो पर्दा लागल छनि तऽ पर्दा लागल छनि ओहि कारणसँ अन्दर जे छै से एखन जेनाइ मतलब वर्जित छै नमस्कार आ प्रणाम अछि पैर छुबै छी गोर लागै छी मालिक हमर नाम अछि स्वागत अछि अहाँ सबके अपन चैनल अपन ब्लॉग पर तऽ काल्हि जे छै से अहाँ सबके हम जे दुर्गा पूजाके टूरके लेल जेना रील्स डालने रहौँ तऽ बतेने रहौँ जतऽ जतऽ जेबै तऽ ओहिमे पहिल दिन जे गेल रहौँ हम सतघारा मकुनमा आओर देवहारके कवर केने रहिए तऽ आइके जे डेट अछि आइ तारीख भऽ गेल अहाँके छओ आओर सम्भवतः आइ चारिम पूजा छै चारिम दिन अइ दुर्गा पूजाके तऽ आइ जे हमर स्टार्ट स्टार्टिंग जे केलहुँ हँ हम अजुका

अतः जे एलियै अतः के सजावट अहाँ सबके हम देखबै देखियौ ई जे है से अहाँ के कोयलक भगवती के मंदिर छनि और बहुत सुंदर तरीका से अतः सजायल गेल छै ई मुख्य द्वार भेलनि भगवती के आ मुख्य द्वार से पहिले जे अगर अहाँ सब एबै तऽ अतः घड़ी घंटा छै अतः बहुत सुंदर देखियौ एल ई डी लाइट सब डालल गेल छै जे राति में अगर एबै ने तऽ अहाँ पूरा एकदम सामने से देख सकै छियै और ई जे छै से एंट्री गेट छै एंट्री गेट मतलब कहैके मतलब मंदिर के सामने सामने और एहि के सामने सामने अहाँ सबके देखाइत हैत जे ओतऽ पोखरि छै देखियौ ओ भऽ गेल पोखरि आओर ई भऽ गेल एंट्री गेट एंट्री गेट देख सकै छियै केना सजायल गेल छै आओर ओहिके एहि साइडसँ देखियौ एना कऽ कऽ एहि कात ई भऽ गेल अहाँके चंद्रकूप जकरा इनार कहै छै अपना सब आओर ई भऽ गेल अहाँके जेना स्टेज जे होइए नाट्य कला सब जे होइए से के लेल नाट्य कला परिषद भद्रकाली माँ भद्रकाली मधुबनी कोइलक तऽ ई कोइलकके भऽ गेल आओर सामने सामने अहाँके मन्दिर जे अहाँके ई मन्दिर जे छै से अहाँ सबके हम देखाबै छी देखियौ कतेक सुन्दरसँ ई सजायल गेल छनि मन्दिरके सिंहके जे छनि से द्वार छनि ऊपरमे आओर गोल मण्डप छै ऊपरसँ बहुत सुन्दर भगवतीके जे छनि से अहाँके द्वार बनायल गेल छनि तऽ इएह भगवती स्थान भेल अहाँके कोइलखके आओर बहुत बड़का कैम्पस छै एतऽ कैम्पस देख सकै छियै ई पूरा कैम्पस जे है से पूरा बहुत नीकसँ सजायल गेल छै दू दू टा गेट छै एतऽ आबैके लेल सम्भवतः एकटा तऽ ई भऽ गेल अहाँके पहिल नम्बर भऽ गेल अहाँके ई भऽ गेल पोखरिके एकटा एहिठाम देखैत हेबै गेट आओर एकटा एहि कात गेट छै आ बहुत सुन्दर रेलिंग सब देखियौ जे देल छै मतलब ई पूरा एक तरहसँ देख देख कऽ अहाँ कहि सकै छी जे कोनो जे गाममे काज भेल छै विकसित जगह पर आयल छी आ बहुत सुन्दर एकटा शान्तिके जे छै से अनुभूति होइ छै एतऽ अयलाके बाद एहि मन्दिरमे जे छथि से अहाँके माँ भद्रकाली छथि आओर अहाँ सब देख सकै छियै जे स्थापिते रहै छथिन एतऽ आओर मन्दिर जे छै एक्चुअली जे छै से अहाँके लॉक अछि ओकरा देख सकै छियै तै कारणसँ अइके अन्दर जेनाइ एखन मना छै तै कारणसँ हम जे छै से नियमके पालन करैत बाहरेसँ अहाँ सबके भगवतीके दर्शन करा दै छी समय देख सकै छियै अहाँ सब करीब तीन बाजि गेल अछि आओर एखन जे छै से फिलहाल मौसम तऽ बहुत बढ़िआँ छै आओर भगवतीके छनि से रूप बहुत सुन्दर छनि आओर बहुत पुरान माँ भगवती छथि आओर बहुत प्रसिद्ध भगवती छथि ई कोयलखके तऽ जे सब आदमी ई कोयलखके जे सब छी आओर ई वीडियो देखब कमेंट जरूर करब आओर बतायब जे हमसब कोयलखसँ देख रहल छी मन्दिर प्राङ्गणमे अगर जे एबै अहाँ कोयलखमे तऽ देख सकै छियै से एतऽ एकटा आइसर जे कहैए जेनरेटर अपना सब कहै छियै ओ सब जे छै से एतऽ स्थापिते छै केओ अपन सहयोग केने हेथिन या मन्दिरेके कमिटी सब मिलकऽ खरीदने हेथिन आओर एतऽ जे आगाँमे देखैत हेबै अहाँ नल सबके व्यवस्था जे भक्त सब एथिन हुनका सबके पयर हाथ धोबैके लेल टंकी तंकी बैसायल मतलब हर एक चीज के एक एकटा चीज के सुविधा जे कहै छै ने से एतऽ प्रदान कयल गेल छै बढ़िया तरीका से सोलर लाइट सेहो अहाँ देख सकै छियै आगा में उतर लागल है सोलर पैलेट जे बिना बिजली रहते अगर बिजली रहे नहीं रहे लाइट हरदम मंदिर में रहबाक चाही प्रांगण अतः से अहाँ के पूरा देखाई देत पूरा प्रांगण जे छै से बहुत ही पैघ छनि माँ भगवती के तऽ आशा करबै वाला वीडियो जे छै से कोयलक वाला नीक लागल है तऽ आगाँ चलै छी आओर अगुलका मंदिर सबके सेहो अहाँके दर्शन करबै छी आओर कोयलक के बाद जे छै से अहाँके भटसिमरी दुर्गा मंदिर लग हम अखन प्रस्थान कऽ चुकल छी आओर अहाँ सबके देखबै छी एतऽसँ ई भऽ गेल अहाँके भटसिमर दुर्गा मंदिर आओर दुर्गा स्थान लग जे एलहुँ हँ तऽ एतौ देखियौ अखन पंडाल तंडाल जे छै सजबैके काज जे छै से अखन चालुए छै कियाकि चारिम दिन छै पूजाके आओर एतऽ किछु छोट छीट ने चौको अछि मिठाइ तिठाइके दोकान जे ई वाला देख रहल छी एतऽ हरदम रहैए स्थापित आओर एहिके आगेमे सेम रोडके आगाँ एबै तऽ एतऽ जे छै से अहाँके टेंट तेंटके व्यवस्था सेहो कयल रहै छै मतलब पंडाल तंडाल लगायल रहैए तऽ डी जे ती जे अहाँ देख सकै छियै सामनेमे पोखरिओ छै तऽ इएह ठाम जे छै से अहाँके अपन जे नाच गानवला कार्यक्रम सब होइए से एतहि होइए आओर सामनेमे मन्दिर भऽ गेल मन्दिरमे जे छै से एखन सजावटवला काज सब आगाँमे अगल बगल देख सकै छियै जे फल तलके जे दोकान सब छै से सब अछि आओर मार्केट एहि कात रहै छै आ सामने सामने जे छथि से अहाँके दुर्गा जीके मन्दिर आओर एतहि जे छै से बलि प्रदान होइए तऽ ओहिके लेल एतऽ जे छै से बन्द कऽ कऽ राखल गेल छै आओर दुर्गा मैयाके देखै छी ऊपरमे एकटा सेहो प्रतिमा बनायल गेल छनि आओर अन्दरमे एखन पर्दा सेहो पर्दा लागल छनि तऽ पर्दा लागल छनि ओहि कारणसँ अन्दर जे छै से एखन जेनाइ मतलब वर्जित छै तऽ वर्जित छै ताहि कारणसँ जे छै से अन्दर जेनाइ तऽ मुश्किल अइ लेकिन एतऽ देखियौ आगाँमे जे छै से किछु किछु अपन अ एतऽ के नोट सब सेहो लागल छै जे मतलब हाथ पैर धो कऽ जाउ जींस पेंट लुंगी सब जे छै से पहिर कऽ नहि जइयौ धोती पहिन कऽ जाउ बिना अनुमति के नहि जइयौ तऽ मतलब ई सब जे छै से अपन लगायल गेल छै आओर तुलसी गाछ सब सेहो लगायल गेल छै पूरा जे छै मंदिर के पूरा फील्ड जे छै से एतौ आबि रहल अछि ई छलै भटसिमर के पहिल ठाम के आओर भटसिमर मे एकठाम आओर होइ छै तऽ एकठाम आओर जायब तऽ ओहो देखा देब अहाँके तऽ बाद बाकी भटसिमर के जे रील्स छै एहिठाम के जे अहाँके रील्स जे अहाँ देखऽ चाहब अगर तऽ रील्स जे छै से अहाँके अखन तऽ नहि रातिमे आबि कऽ बनायब तऽ बेसी नीक लागत तऽ ई हमर बगलेमे कहैके मतलब हमरा घरसँ करीब ई चारि पाँच किलोमीटरके रेंजमे तऽ सोचलियै जे एहिठामके एकटा आओर दुर्गा मन्दिर छै ओ दुनू ठामके रील्स जे छै से एक दिन आबि कऽ स्पेशल रूपसँ बनायब आओर एतऽके जे छै से ब्लॉग वीडियो अखन कवर कऽ लेलहुँ हेँ फिलहाल जे सब आदमीके रील्स चाही से सब जे छै से जाकऽ हमरा अहाँ बतायब जे मिनी ब्लॉग चाही कि रील्स तऽ अहाँके ओहि हिसाबसँ अहाँके मिनी ब्लॉग तऽ रील्समे से किछु दऽ देब ताबे यूट्यूब पर हमर ई वाला ब्लॉग देख कऽ कमेंट करब के सब व्हाट्सएप से देख रहल छी एतहि से स्टार्ट भऽ जाइए ई पंडाल और यह मंदिर छै अंदर जाके देखबै छी गानो बाजि रहल अछि अतः गाना सेहो बाजि रहल अछि कॉपीराइट के खतरा छै मंदिर के जे मुख्य गेट छै सेहा अछि और अंदर में जे छै से पंडाल तंडाल देखाबै छी अहाँके ये अंदर के पंडाल भऽ गेल और अहाँके भगवान के सेहो दर्शन कराबै छी देखियौ नि एतय जे छै से दुर्गा मन्दिरमे भगवान बनि कऽ तैयार छै भऽ गेल मन्दिर हरसिमर बन्हरमाके तरफ आओर एतौ देख सकै छियनि दुर्गा जीके मूर्ति जे छनि से बनि कऽ पूरा तरीकासँ रेडी छनि आओर कलश तलशके से व्यवस्था भऽ गेल छनि तऽ बढ़िआँसँ जे छै से पूरा सजायल गेल छै आवाज अहाँके कनि आबयमे दिक्कत हेतत तोहर ब्लॉग हम बेसी एखन नहीं बना सकै छी किएकि कॉपी राइट आबि जेतै फाइनली हम एखन अहाँके एतबा देखेलहुँ हेँ आओर कखनो हम आयल जखन गाना कम बाजि जेतै तहन आबि कऽ तक हम पूरा ब्लॉग देखेब